Mela, inkomplu l-programm mhux l-ewwel darba li Kane Said kien magħna fl-istudio waqt kalamita, tafu fuq xi se nitkellmu u aħna nibqgħu nintaqgħu ma' Kane biex ovvjament itina komunikazzjoni tajba dwar ċertu affarijiet li forsi wieħed ma jkunx jaf kif Se jittrattom kif se jaffaċjhom, Kane. Hekk hu. Wara nofsinhar tajjeb lilek. Nsellimlek Tiziana u nsellem lit-tim kollu wara Calamita. Iva, Tiziana, normalment persuna li jkun għaddej mill-vizzju tal-logħob tal-azzard, jiġifieri jkun qed jipprattika l-attività b'mod eċċessiv, jibda jgħaddi minn mumenti f'ħajtu fejn nistgħu ngħidu li jibda jibdel ir-rutina. Jibda jibdel ir-rutina ta' rqad, jibda jibdel ir-rutina ta' ikel. Biex ma nsemmux ukoll li l-persuna jibda jbiddel l-atteġġjament tiegħu, jibda ma jagħtix kas tal-persuna tiegħu, ma jagħtix kas tal-persuni tal-madwar fosthom uliedu. Ma jibdiex jagħti kas, inaqqas l-attenzjoni minn fuq il-post tax-xogħol. Hawnhekk il-persuna jrid joqgħod attent Għaliex jibda dieħel f'saram, ngħidu ngħidulu aħna bil-Malti. Punti oħrajn, il-persuna jibda jigdeb. Jibda jidħol jidħol f'nasba finanzjarja. Jibda jissellef mingħand in-nies fuq il-post tax-xogħol barra milli jitlef l-attenzjoni. Jibda jkun assenti l-maġġor parti tal-ħin. jibda jissikkja mingħajr l-ebda raġuni. Pereżempju, jekk l-imgħallem ikun jixtieq jorganizza team event, pereżempju, il-persuna jibda jinfluwenza lill-kollegi tiegħu biex aktar iva milli le t-team event issir f'casino, fejn ikun hemm il-logħob tal-azzard. Dawn huma kollha qishom ngħidulhom aħna sintomi li jkun għaddej persuna li, iva, l-attività tal-logħob tal-azzard tibda tinfluwenzalu ħajtu u hu jibda jagħti din l-attività aktar importanza minn kull attività oħra f'ħajtu, hi x'inhi, kemm jekk jirrigwardjahu u kemm jekk jirrigwardjaw il-maħbubin tiegħu. Hawnhekk irridu noqogħdu kemxejn attenti Tiziana. Barra minn hekk, barra minn hekk, hemm sintomi finanzjarji u hemm sintomi mentali, emottivi. Irridu noqogħdu daqsxejn attenti. Fejn jidħlu l-sinjali emottivi, persuna jibda jitlef il-konċentrament b'mod faċli. Sewwa. Fuq il-post tax-xogħol, fil-ħajja personali privata tiegħu. Nerġa' nirrepeti, ma jagħtix każ affarijiet importanti. Persuni importanti, bħal uliedu, jinsa għaliex Tiziana għax il-focus point tiegħu tkun fuq il-logħob tal-azzard 24 siegħa kuljum. Il-kelma aljenazzjoni tibda tixraq lill-persuna għaliex għax il-persuna jibda jkun aljenat minn kwalunkwe attività oħra ħlief il-logħob tal-azzard. Jibda jgħix f'ħolma. Jibda ibati minn dwejjaq. Jibda jbati minn sintomi ta' dipressjoni. Jibda jkun restless viċin il-maħbubin tiegħu. Irridu noqogħdu kemxejn attenti, sintomi finanzjarji x'inhuma Tiziana? Sintomi finanzjarji il-persuna eżempju, jibda jikkexja personal personal saving plans, is-saving plans tal-pensjoni, jibda jikkexjhom. Ħlief il-persuna m'għandux flus imur fuq l-imgħallem tiegħu biex biex iħallsu minn qabel ma jistenniex il-paga fl-aħħar tax-xahar. Sewwa. Problemi ta' ċekkijiet jibbawnsjaw, problemi ta' użura rridu nsemmuha wkoll. Jiġifieri dan kollu li qed ngħid il-persuni tal-madwar, l-ivvizzjati importanti li jinżommuhom f'moħħhom, f'moħħna għaliex, għaliex il-vizzju tal-logħob tal-azzard huwa vizzju antipatku nħobb ngħidlu jien għaliex ma jġorrx riperkussjonijiet fiżiċi. Hekk hu.
Allura tajjeb li nżommu dawn l-affarijiet f'moħħna ħalli jekk il-maħbub tagħna jibda juri dawn is-sintomi, uj, xi ħaġa mhix tinkwadra, hemm xi ħaġa ħażina u xi rridu nagħmlu? Kemm jista' jkun inpoġġu bilqiegħda u nitkellmu mal-persuna. Normalment il-persuna ħa jirrifjuta jew inkella jigdeb jew inkella jgħidlek qed timmaġina jew mhux vera kif u x'fattha. Jiena xorta nibqa' ngħid li l-komunikazzjoni hija ċ-ċavetta. Jekk il-persuna li jkun qed ibati l-attività tal-logħob tal-azzard tkun qed toħloqlu saram fl-istil ta' ħajja tiegħu, speċjalment mal-maħbubin tiegħu, mentalment, soċjalment, finanzjarjament, il-persuna għandu jagħmel dak il-famuż ta' self test, issaqsi ċertu mistoqsijiet lilu nnifsu, dejjem nirrepetiha, isma' qed nagħti importanza lil dan il-logħob aktar milli nagħti l-importanza lil marti, lir-raġel tiegħi, lil żewġi, lil uliedi? Qed nonfoq aktar milli jmissni? Il-kontrolli ta' ħin u ta' flus qas jeżistu għalija xi nkun qed nieħu pjaċir u minn fifty euro ġieli ntella' mitejn ewro, tliet mitt ewro f'lejla. Jiġifieri rridu noqogħdu daqsxejn attenti u jekk dawn il-mistoqsijiet nirrispondu għal iva, anke f'mistoqsija waħda minnhom, hemmhekk għandna nirrealizzaw li għandna bżonn daqsxejn ta' sapport. Hi ma fiha xejn tal-mistħija, hija ħaġa normali li persuna sforz id-delizzju tiegħu jaqbeż il-kontrolli u jaqa' f'saram, imma rridu nfittxu s-sapport. U rridu naċċettaw li għandna bżonn is-sapport, għandna bżonn l-għajnuna, rridu naċċettaw li isma' għandna l-vizzju. Il-prattika tal-logħob tal-azzard qed tikkawżali saram. Issa s-Soċjetà tipprovdih dak is-sapport, il-Fondazzjoni l-opp responsabbli qiegħda hemm biex tisma' din il-karba biex tagħti s-sapport bl-aħjar mod, staff professjonali mħarreġ sena sħiħa, inħeġġeġ lil kull min qed jismagħni u jarani biex iċempel fuq il-linja ta' sapport nazzjonali 1777 kif għandkom fuq l-iscreen bħalissa u jekk saħansitra Naċċertakom li l-kunfidenzjalità hija assoluta. Jekk saħansitra b'xi mod jew ieħor tistħu ssemmu leħinkom, ma ġara xejn, affarijiet normali wkoll. Ikkuntattjawna permezz tal-websajt www.rgf.org.mt u hemmhekk tistgħu tużaw l-għażla taċ-chat line fejn ma tkunux ovvjament qegħdin issammu leħinkom imma tkunu qegħdin twasslu l-messaġġ tagħkom xorta waħda permezz tal-apparat teknoloġiku tagħkom. Tiddejqu xejn, agħmlu l-kuraġġ, agħmlu l-guts magħkom infuskom biex, dejjem ngħidha Tiziana, biex teqilbu l-folja ta' ħajjitkom għall-pożittiv. Mhux għall-gwadann tagħkom biss, imma speċjalment għall-gwadann ta' min tassew iħobbkom. Eżattament.
Jiena dejjem insemmi wkoll li jkun hemm anke l-persuni viċin li jiġu affettwati ovvjament jien naf il-mood, l-atteġġament. Ġifieri jekk hawn xi ħadd li anke jixtieq isaqsi mistoqsija, di dejjem ngħidha jien għax minn sempliċi mistoqsija tista' tiftaħ konverżazzjoni ma' espert ħa ngħid hekk li jista' jiggwidakom iktar fit-triq it-tajba. Ġifieri tiddejqu xejn saqsu. Hekk hu.
Il-mistoqsija oħti l-għerf kif jgħidu u m'hemmx għalfejn ikollkom vizzju biex iċċemplu fuq il-support line tagħna. Mistoqsija tmur fin-nofs, isma' opinjoni, tagħti parir ċkejken għaddejja minn dan il-fażi ta' ħajti, x'nista' nagħmel? Hemm importanti li tapproċċjawna b'kull mod possibbli. Ekku, grazzi ħafna Kay lilek. Grazzi lilek Tiziana. Ejja aħna issa nawguralek is-sajf it-tajjeb. Ekku, ekku, ekku, nistrieħu ftit. Niltaqgħu għalissa, eżatt, imbagħad niltaqgħu fl-iskeda li jmiss. Intom se tibqgħu hemmhekk Kalamita jkompli ma' ftit ieħor, bqgħu segwu.